Премьерлар хакында сүзебезне дәвам итәбез. Аларның тагын берсе бүген кич булачак. Тинчуринлылар испан драматургы Федерико Гарсия Лорка әсәре буенча куелган спектакльне яңарталар. Моннан берничә ел элек тамашачыга нибары ике тапкыр гына уйналган спектакльгә нинди үзгәрешләр кертелгән һәм башкаручылар үз геройларын ничек күзаллый? Сигез ел дәверендә безнең йортның тәрәзәләреннән җил дә үтеп керә алмаячак. Бернардо Альба һәм аның биш кызы тормышы турындагы тарих, әлбәттә, чит ил классикасын яратучыларга яхшы таныш. Ананың үз балаларына карата гадәти булмаган мәхәббәте фаҗигагә китерә. Бозык юлга бастырмас өчен үзенчә шулай саклавы шулай инде. Мин үзем дә шулай бик каты ниләрдә үстем, бик каты дип инде мин үзем генә, чөнки мине ничектер әни нык ярата, ул мине гел менә саклап тотарга тырышты. Балаларын бәладән саклап калу өчен ниндидер бер менә калпак астында тотарга тели бит ул балаларын. Хәерчеләргә бирмәс өчен, аларның тормышлары бәхетле, мул тормышта үтсен өчен. Студент чактан ук инде Лоркага гашыйк булып калган идем. Без ана Ана булып э, Лорканың канлы туенда катнашкан идек без. Курсыбыз белән ул безнең диплом спектакле иде. Менә хәзер ниһаять Аллага шөкер, бәхет тагын бер кат елмайды. Кияүгә чыгар вакытлары узып кала лабаса. Шуңа карамастан, һаман синнән кубызга бәя кәшиләр. Устияк ялгышмасам, 39 тулды аңа. Менә күрәсең. Биш кызда биш төрле холык. Алар инде күптән ир хатыны булырлык. Барсы да сөю сәгадәтле тормышта балалар үстереп яшәргә телиләр. Тик кырыс холыклы аналары куйган киртәләрне җимерергә көчләре җитми. Нибары төпчекләре генә каршылык күрсәтергә сәләтле. Ул үзен иркен тота һәм ул Иң төп чиге буларак, ул менә бу кануннарга ничектер менә каршы була, буйсынмый. Бик кыргый хисләр, бик кыргый хисләр, табигый хисләр. Шул табигыйлыгы белән, бәлки, кыргыйдыр да. Ачыргаланган җанның шул бәхетне кулыннан ычкындырмас өчен ниндидер бер кыргыйлыкка килеп җитү дәрәҗәседер ул. Бу кыз барысын да күзәтеп йөри. Ул күп сүзле түгел. Барысын да эчкә җыеп, аңлап, Ниләр була сон өйдә? Бәлки алга таба белеп тә торадыр ул ничек бетәсен барысын да. Һәм инде режиссер белән сөйләшкәнчә ул миңа әйтте, Бәлки Бернардо Альба белән берәр хәл булса, син аның урынына кала торган кыз булачаксың, дип. Менә шушы сүзләр миңа бик ярдәм итте. Шуңа күрә мин барысын да карап, эчкә җыеп, бөтен хәлләрне тикшереп, бөтенесен күзәтеп йөри торган менә шундый бер Кыз. Кешеләр ишетмәсен, кешеләр күрмәсен, кешеләр, кешеләр, кешеләр. Элегрәк ниләр булганы, кемнәр генә белеп бетергән. Без шундый яратып эшләдек бөтенебез бергә. Менә чын мәгънәсендә Бернардо Альбаның гаиләсенә әйләндек без бөтенебез. Эшкә киләбез, эшләргә дип һәм 100 процент бөтенебез эшләп кайтып китәбез. Менә шундый бер-беребез арасында ниндидер бер мөнәсәбәт урнашты. Аны инде атмосфера дип әйтәбез. Менә спектакльнең атмосферасы безнең менә шушы үзара, шушы гримеркларда яшәвебездән үк башлана. Бик рәхәт эшләдек. Шуңа күрә спектакль бездә бик әйбәт чыгар дип өметләнеп калабыз. Тинчуринлылар беренче тамашаны матбугат хезмәткәрләренә уйнап күрсәттеләр. Әйткәнебезчә, бүген кич алар безне премьерага көтәләр.